بەناوی خی گەورە خوێنکارانی خۆشەویستم کاستان باش خۆشحاڵم لەوانەیەکی نوێی خوێندنی ئۆنلاین لە پەیمانگای ڕانیە ناحکومی بە خزمەتان شاد بووە دەرسی ئەو ڕۆمان درێژە پێدەری دەرسی پێشترە چاپتەری پێنجەم پۆلیمۆرفیزم دەرسی پێشتر باسمان کرد پۆلیمۆرفیزم چیان ئێمە ئەو دەرسەش هەر بەشی دووەمە لە لەو چاپتەرەی درێژە بەو بابەتی بنێ شاد دەرسی پێشوتر دیارە نمونەیەکمان هەل کرد بۆی ڕوون بێتەوە جوانتر

یارە بۆ باسکردن بکەم پێویستە یەکەم ئینهێریتانسمان هەبێ ئەنی دوو کلاس پەیوەندی دوو کلاسیان زیاتر پەیوەندیان لە مابیندا هەبێ ئەو یەک پێویستە ئینهێریتانسمان هەبێ خاڵی دووەم پێویستە میسۆدمان هەبێ ئەسا بۆم ناو دوو کلاسی دەبینن خاڵی یەکەم بڵێن من پێویستە ئینهێریتانسمان هەبێ وەکو ئەو نمونەیە ئەنی کلاسی ئەیت هەیە کلاسی بشمان هەیە بەڵام بی پەیوەندی لەگەڵ کلاسی سەر خۆی دروست کردووە ینی ئینهریتانس کلاسی سەر خۆی بووە بە میرات بووی ینی ئەوە خاڵی یەکەم پێویستە دوو کلاسەکە پەیوەندیان هەبێ یان سێ کلاسەکە ینی پێمە دڵنیا بین لەوەی کە شەرنی هەردوو کلاس بێ مالەیشەکەی ما کلاسێکی کەشی تێدا زۆر ئاسای کلاسی سی ئەویش ئەکستێن بە ئەد وەرگرت بێ ئەزەکەی

کلاسی بی چی تێدایە بەخۆی ئەو میسۆدەی تێدایە میسۆدی سەرەوەشی بۆ بۆ هاتۆتە ناو کەواتە بۆ بۆ ئۆڤەرڕایدی کلاسی سی بۆ خۆی ئەویانی تێدایە میسۆدی کلاسی ئەی بۆ هاتوە چکەمە ئەکسنت ئەی کلاسی ئەی بۆ هاتوەش بۆ بۆتە مرێت کاتە ئەوە ئێستا حاڵیان ئەو بوو بە

ئەگەر بم ئۆبجێکتێک دروست کەم ئەو ئۆبجێکتی کە تۆ دروستی دەکەیت لای دەستی چەپی لە کلاسی پارێنتەکە بێت یعنی کلاسی باوان لای دەستی ڕاست لای دەستی چەپی لە کلاسی باوان بێ لای دەستی ڕاست لە کلاسی چایڵدەکان بەیانی ئەو کڵاسانەی کە وشەی ئەکستێندسیان تێدایە ئەوە دەبێتە پۆلیمۆرفیزم کاتێک کە ئۆبجێکت دروست دەکەین لە جاران کە ئۆبجێکتمان دروست دەکرد دایمەن لای دەستی ڕاست و لای دەست چەپ یەک دەشت بۆستا ئەو کلاسە ناوی ئەیە لای دەستی چەپ لای دەستی ڕاستەکەش هەر ناوی ئەی کە دروستمان دەکرد بە زۆری ئێمە بۆ شێوازەی نمونەمان باز دەکردن بەڵام ئێستا وەکو دەیبینن شێوەی دروستکردنی ئۆبجێکتەکەی ها چۆنە لای دەستی چەپ کلاسی باوانە لای دەستی ڕاست کلاسەکانی ترن یعنی کلاسی چایڵدەکان ئەوانی ئەکسپێنسیان دێت ئەوە دەبێتە پۆلیمۆرفیزم ینی یعنی پێویستە لای دەستی چەپ دائیمەن لە کلاسی باوان بێت ئەو کاتە کە تۆ

بۆ نمونە ئەتۆ بڵێ بۆم بانگی ئێکسکە ئەوتە ئۆبجێکتی ئەی وەکو دەیبینن لە کلاسی ئەی و کلاسی بی و بیدا هەردووکیان ئەکسیان تێدا یەکێکیان دێ یەکێکیان بیستە یعنی وەکو باسم کرد ئۆبجێکتێک بەهۆی ئۆبجێکت بانگی میسۆدکەین بانگی بیەکەی دەکەم میسۆدی بیەکەم بەس بەهۆی ئۆبجێکت بانگی ئێکسەکە بکەین نایەت ئیدیەکە بێنێ کەداخی بە پۆلمۆرفیزمۆ نیە لێ هەر ئەوەی کە ئینستانسەکەمان لە دروست کردووە ینی ڤارێبلەکەمان لە دروست لە ئۆبجێکتەکە ئەیە هەر بانگی ئەیەکە دەکە ئەی کەپیتال ئەکسی ئەیەکە بانگ دەکە عیلاقی بە پۆلمۆرفیزمۆ نیە باش ئەو دەرسی پێشتر ئێستا من دەمێ نمونونەکی تۆزێک جیاوازتر باسکەم بۆ تۆزێک فەرقی هەبێت لەگەڵ ئەوانیکە باشتر بۆ تاڕون بێتەوە پۆلیمۆفیزم ئێستا من نمونەیەکی جیاواز هەر دەکەم دیارە دەست پێشترمان تا ئێرە باس کرد ئێستا من نمونونەکەم تۆزەک تۆزە قورستر دەکەم بۆی زیاتر بۆ تاڕون بێتەوە کە دەڵێم فرەشەوە یانیسی ئەمە دێم کلاسێکی تر دروست دەکەم بە ناوی کلاسی دی

پێم خۆشەوە بزانن کە شەرنیە ئەو پارامیتەرانی کە لێرە دایدنی یان ئەرگومنتانی لێرە دایدنی ئیلا ئینتیجەر فلۆت سترینگ چار بولیەن ئەوانە بێ گرنگ نییە لە شەر نییە هەر ئەوانە بێت نا ئاساییە ئەوانە داتا تای پێ بوون کوتم ئەو داتا تایپانە حازرن دەنا کۆمپیوتەر ئاساییە داتا تایپی تر بن یعنی داتا تایپی تر مەبەستم ئەوەیە یعنی کلاسی تر بن چکە ئەو داتا تایپێش هەر کلاسن کە دروست کراون یعنی ئاساییە لێرە تۆ یەکێک لە کلاسانەی کە هاتن بیان نووسی بۆ نە کلاسی A B C ئەوانەت لێرە بەکاربێنێت چۆن دەماگو ئینتیجەر ئێکس لێرە ناڵێم ئینتیجەر ئینتیجەر ئەو حاضر بوو بەکارمان دێنا من دەڵێم ئەی کلاسی ئەی ئێکسی لەبەر دروستکە

باش ئەوم دروست کردووە ئادێم چی بزان لە ناودادا نامێ زۆر ئاڵۆزیکەم یەک سیستەم ئاوتی دادێنێ باشە تەماشا سیستەم ئاوتی دانانێ بەس لێ بانگی ئێستا ئۆبجێکتەکەمان ناوی چیە ئکس ئەمە دێن دەنووسم دەنووسم ئێکس دۆت یعنی بۆ خۆتان بزانن کلاسی ئەی میسۆدێکی تێدایە بە ناوی ئێم ڤریبڵێکی تێدای بە ناوی ئێکسۆنە ئێستا دەڵێم لە ئۆبجێکتی ئێکسەکەدا میسۆدەکەم بۆ بانکە ئەمتان دەزانن ئێستا بە چاوی ئێمە مادام ئۆبجێکتەکە لە کلاسی ئەیە کە بەدوام ئێم ئەو ئێمەم بۆ بانکەکە بە چاوا دیاردا باش هەموو بینیتان ئەو کە نوێ بەلاتانەوە لەوانەیە ئەو دێڕە بێت زام کەسە تێ پرسیاری هەبێ زارە ئێستا نەگەشتم ببان یعنی پۆلیمۆرفیزم ڕووی نەدام حاڵیان ئەزام کەسەکەیە ئەلۆندی ئێستا ئیشم کردو لە کلاسی دیدا کە کلاسێکی جیایە تازە دروستم کرد ئەلەوەندەیدا کێ هەیە شتێکی پێغەریب بێ پرسیارم مالێ کاسایی کەسەیە دەست خۆ جوان وسەگە ئێستا نەگەشتومە ئەو شتێ من مەبەست مەبەست ناو کەسێک پرسیارە گاسە ئێستا حاڵیان وەکو باسم کرد میسۆدێک لە ناو کلاسی دیدایە بەس پارامیتەرەکەی چ کلاسی ئەیە ئێستا من دێم لە لێرەدا ئۆبجێکتێک دروست دەکەم باشە ئەوش دەکەم بە کۆمنت ئەنیشم بەو بێ ئەوەی پێش ئێستانەمان بۆی بەس ئەنجامی ئەو نمونەی خۆم ببینین ئێستا باسی بکەین ئێستا من دێم ئۆبجێکتێک لە کلاسی دی دروست دەکەم دی بۆ خۆتان دەزانن دی هیچ ئەکسستێند و ئەو شتانم دەناودا دانەناوە وەکو دەیبینن دی ئەکسستێندسی تێدا نیە ینی ناتوانم بڵێم ئۆبجێکتێک لە دی دروستکەم یەکسانە بە نی و ئەی ئەو شتە ناتوانانی بکرێت چونکە دی ئەکسستێندی دی تێدا نیە تاوا بڵێی ینی لای دەستی ڕاستی لە کلاسی تر بۆی پۆلمۆرفیزم بوودا هیچ علاقی بۆەوە نیە چکە دی کلاسێکی بەتەنایە تەماشا ئێستا من لێرە دەڵێم کلاسی دی ئۆبجێکتێک دروستکە ئێکسانە بە ناوی دیم دروست کرد ئۆبجێکتێک ئێکسانە بە نیو وتم بۆچی ناتوان لێرە بڵێم نیو ئەی پێشێستا نمونەی پێشێستەمان وتم ئەی لای دەست چەپ کلاسی باوانە لێرە نووسابوو نیو بی لێرە ئەیە لێرە بیە بۆچی چونکە ئەیوبی پەیوەندیان بەیەکەوە هەبوو ئەکسستێنسی دا بۆیە لێرە داوام کرد بەڵام لێرەدا هیچم ئەوە نەکردوە وەکو دەبینن دا ئێرە دی ئێرەش دی بۆچی شکرد کلاسی دی کلاسێکی سربەخۆیە باش ئێستا تەماشاکەم کلاسی دی چی تێدایە یەک میسۆدی تێدایە بە ناوی زانی ناوەکەم چ بوو یەک میسۆدی تێدا بە ناوی پی وایە پیەکە سی تێدایە دەبینن پێکە پارامتەرێکی هەیە پارامتەرێکی هەیە لە جۆری کلاسی ئەی دی ناوی ئۆبجێکتەکە لە کلاسی پی بچکرد دۆت پی ئەم دەمەوێت کلاسی پی بەکاربێنمە پی ئەخنی سۆدی پی کە پی بەکاردێنم لێرە دەڵێت چی لێرە پێویستە ناچکە پارامیتەری هەبوو پێەکە قوڵی نیش مارۆشتی بۆ بەڕێت ما تەماشاکەن دۆت پیم کە پیم نووسی پێویستە لێرە دەڵێت چ دانەی دەڵێت پێویستە ئۆبجێکتێک دانەی یان میمۆریە ئینستانس بارەی بڵێک دانەی لە کلاسەکانی ئەی لە ئەیدا دایبنی ئەنی کە من دەنووسم پی ئەوە ئەوە قوبولی نییە

چاڕیش نییە بۆی لێرە بە سینگڵ پۆتەیشن بنووسم سی یان ئەوانە هیچیان نیە ئەی چییە ئۆبجێ کرد بودام ناوێت ئۆبجێکتێک بوو لە کلاسی ئەی وەنیا کەواتە من لێرە ناچە دەبێت ئیلا مشت دابنم لێرە دەبێت ئیلا ناوی ئۆبجێکتێک بتوانم لێرە دابنێت لە کلاسانی کە دروستم کردوە بۆ نمونە وەکو دەبینن پێش ئێستا دەرسی پێشتر یەک دوو نمونەمان هەڵکردنەوە بەکارێنەوە بۆ نمونە ئەوانە لێرەدا بۆم هەیە چ دابنێ ئۆبجێکتەکەم هەستی دروستکردن ئەی وەنیا لێرە بۆم هەیە بڵێن ئۆبجێکتی ئەی بۆ هەیە ئۆبجێکتی ئەیوان دابنێ ئەیوان ئەیوان کێشەی نییە ئەیوەنم بۆدان کێ دەزانێت ئێستا حاڵیان ئەو پرۆگرامە ڕەنکەم چ دەردەچێ چۆن ئیش دەکە زانکێ دەزانێت نەبوو باش کاکەم بۆ خۆتان پێتان ئێستا کە دەڵی پی ئەیوەن دادەنێ ئەو ئەیوەنە ئۆبجێکتێکە وانە ئەیوەن ئۆبجێکتێکە لێرەدامناوە ئەو ئۆبجێکتە میمۆریەکەی چییە نیو ئەو لایە ینی کە تۆ لێرە لە نووسی پی ئەیوەن یەکسەر ئۆتۆماتیکی ئەو ئەیوەنە چی تێدایە ئەیوەن ئەو میمۆری لە ناودایە بۆی دەرخان کراوە بۆ ئۆبجێکتەکە یەکسەر ئەوە دەچێتە ناو کوێ دەچێتە ناو ناو ئەکسەکە هاتە ئێرە نیو ئەیەکە هاتە ناو ئێرە نیو ئەی تەماشای نیو مادەم ئەیوەنم داناوە ئەیوەن لێرە دیارە چیە ئێستا نیو ئەیەکە دێتە ناو ئێکسەکە هاتە ناو ئێکسەکە لێرەش دەڵێتم پیشاندا ئێمە پیشاندا بۆیە ئێمی ئێمەکە چ دێت ئێمەکە

بەڵام ئێستا شتێکم دیکە دەکرێت ئەگە تۆ لێرە بنووسی بیوەن ناتمەشێت ئەگە بیوەن لێرەدا پێنج دەدا ئەوش کێشەی نەبووە ئەوەیە کە دەدەڵێت پۆلیمۆرفیزم هەر ینی فرەشیەوە هەموو شێوەیەکی خۆ بڵە

ها قبولی کردن بۆیە لێرە کە تو دەنووسی بیوان بیوان چییە نیوبیە باش نیوبی تێت هەیەنی میمۆریەکی بۆ تەرخان کراوە لە کلاسی بی ها لێرە نیوبیەکە کە دێتە جێگای ئێرە و لێرەشدا دەچێت ناو کلاسی دیەکە لە کلاسی دیکراوە کە دەچێتە ناو کلاسی دیەکە نیوبیە کە دێتە بەرامبەر ئێرە یەکسەر دەبێتە پۆلیمۆرفیزم تەماشای لێرە بیوەنم داناوە بیوەنیش چییە نیوبیە نیوبیە کە بانگی میسۆدی پی دەکەی ڕاست و خۆ دەچێتە ناو کلاسی دی میسۆدی پی لێرە لای دەستی چەپ ئەیە لە کلاسی ئەیە لای دەستی ڕاستیش چی بۆ هات ئۆتۆماتیکی ئەو بیوەنەی بۆ هات کە نیوبی تێدایە ها بیوەن نیوبی تێدا یەکسەر ئەو دێتە جێگای ئێرە ئای لێ دێ ئای لێ دێ بۆیە قوبوڵی دەبێت بۆ پۆڵم خۆ بە پۆڵی مۆرفیزم لای دەستی ڕاست چەپ کلاسی باوانە لای دەستی ڕاست کلاسی چاڵ دەکات بۆیە تۆ لێرە ئەیت هەیە کەچی قوبوڵیشی کرد لە ناو بانکردندا بیشی بۆ بەڕێکی قوبولی کرد بیم بۆ بەڕێکرا قوبڵ بۆیە ئێستا من حاڵیان دەڵێم بەس ئێرم کردە بیوەن دەڵێم بۆم ڕەنکە تێچم پیشان دەدا لێرە نووسراوە کلاسی ئەی ئێکسی تێدایە ئێکست ئۆبجێکت لەبەر دروست کردووە لێرە تۆ میسۆدەکەم بان کرد کەچی ئێستا میسۆدی ئەی نایە میسۆدی ئەیەکەم پیشان نادا کە نووسراوە میسۆد ئەی دێت کامە پیشان دەدا میمۆریەکە لە بیە مەشەک ئێکست دەنووسێ میسۆدی چایڵد کلاسی بی ئەگەر سی بۆ دابنەی

ئای دێ دەبێتە پۆلی مەرفیزم بۆیە قوبوڵیەتی باشە داوای لێ هات دواتر کە بوو بە نیوسی دواتر دەڵێ میسۆدەکەم بانکە میسۆدەکەم بۆ بانکە نای ئەی بان بۆ بانکە ئی کلاسی ئەی دەزێ کلاس سیەکەت بۆ دێنێت

بۆ قبول نییە خەتێکی سوور لە ژێرە بۆچی چونکە کلاسی دی هیچ پەیوەندیەکی هیچ پەیوەندیەکی کلاسی دی هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ ئەی نییە ئەێرە ئەکسستێندز و شتی تێدا نیە بۆیە قوبڵ ناکە لە بەرامبەر ئەو ئەیە لەناو کلاسی دیدا لە بەرامبەر ئەو دەیە

خۆشبینیتان بۆم هەیە ئەیوەن بنووسم کێشەی نییە بیوەن دەنووسم ئەو بیوەن هەر کێشەی نییە سیوەن دەنووسم هەر کێشەی نییە دەبزانام کێ کەسێک پرسیارێکی هەبێ تاعفکار وانێ پێشتر زەبانجیکە ئەلێرە بەڵێ دەبێت پێشتر دروستکرا ناتوانین تێدا بنووسین پێشترەوە تا ئەیوان بیوان سیوانم پێشتر دروست کردوون بۆیە ئەو بەڕستشەی نەبوو بەس یەک شیشەیەکە هەسۆ دەتوانی لێرە لەجێ ئەگە ئۆبجێکت دروست نەکرد بێ پێشتر دەتوانی لێرە بەس بنووسی بۆ منە نیو ئەی ئەوە ئەوەی قوبوڵە ها ئەواشی قوبوڵە ئەو نیو ئەیە وەکو ئەوەی وایە بانگی ئەیوانت کردێەوەە چونکە ئەو نیوەیە یەکسان دەبێ یەکسان دەبێ بێرە یەکسەر ئیشەکە تەواو دەبێ دەتوانی لێرە بنووسی نیو بی قوبوڵەتی نیوبیی قوبوڵە نیوسیش هەیە قوبوڵە بەڵام نیودی قوبول وانە نیدی بۆ قبول نیە چونکە کلاسی دی هیچ پەیوەندیەکی بە ئەوە نییە زانکەیەکە پرسیاری ئاسانی ئۆبجێکت بۆ دانێن دەتوانانی میمۆریەکەی بۆ تەرخان کرێن بەسکەم هیچ شتیکە باسکەم لەوانەیە لێتان تێکەڵ بێ بۆیە من پێم باشە ئەلەوەندەی ئێستا باسم کردووە کلاسێکم درست کردو بە ناوی دی و بانگیشم کرد وەکو بینیتان کە ئۆبجێکتم لێ دروست کرد لەو کلاسی دی و بانگی میسۆدەکەم کرد لە بانگی میسۆدەکەیدا شتەکە ڕوویدا پۆلیمۆرفیزمەکە ڕوویدا ئەلێرەدا چونکە ئەو ئەیوەنە یەکسان بوو بە ئێرە ئەو بیوەنا یەکسان بوو یەکسان بوو بە ئێرە ئەوە بوو بە پۆلیمۆرفیزم ئەوەی دەرسی پێشتری شت پۆلیمۆرفیزم بوو ئەوە هەر ئەو شێوەیە ئێستا باسی دەکەم ئەو شێوەیە ڕوو دەداتەوە کەسیکە هەیە